Ka toko ake te whakaaro i roto i te iwi kia whāia kēhia ko te whenua hou i Aotearoa. Tērā te kōrero e mea ana, mai Maketū ki Tongariro, tērā te iwi, tērā wāhanga o te waka, otirā ko Te Ihu tēnei kōrerohia ake nei. Ko rātou mā e noho nei i roto o Tapuika, ki Maketū, ki Matatā rānō. Kātahi ka anga pēnei mai ki Rotorua, e ai ki te kōrero kei te takiwā o te 38 ngā marae huri noa i tēnei moana nei e kīia nei ko Te Rotorua nui a Kahumatamomoe. Koinei te takere o te waka o Te Arawa. Tātou ka anga pērā atu ki roto Ngāti Tūwharetoa, koirā te kei o te waka. Ko Makatete te maunga, ko Okataina te moana, ko Te Arawa te waka, ko Ngāti Tarāwhai te iwi, ko Ngāti Hinemihi te hapū, ko ahau tēnei ko ana hahini. Nō kei roto tātou i te paremata o Aotearoa, me kī ko Tamatekapua, te tūpuna koroua, e tū nei ki runga o te papai ōru marae i Ōhinemutu. Ko Rangiti Pene tōku ingoa, nō Te Arawa waka ahau. ā, nō Tūhourangi, nō Ngāti Tarāwhai, nō Ngāti Whakaue. Tuatahi ake he nui ngā kōroro mō te waka nei o Te Arawa, nō roto, nō waho hoki i te takiwā o Te Arawa nei. Ahakoa ngā kōrero i tukuna iho rā e tēnā kaumātua, e tēnā kaumātua i ngā tau kua taha ake nei, tae noa atu ki ngā kōrero a tōku ake kaumātua, ehara i te mea me whakaiti tētehi i ngā kōrero a tētehi atu, engari anei kē ko tāku e mōhio nei mō te iwi o Te Arawa. Kia tīmata ake tā tātou kōrero i a Pūhaorangi. Nāna ko Ohomairangi, ko Ruamuturangi, ko Taungahautapu, ko Mawaketapu, ko Uruikea, ko Rangitapu, ko Atu-a-matua. E ai ki te kōrero, ko Atu-a-matua te ihorei ariki o tētehi wāhanga o Hawaiki i te wā i a ia. Nāna ko Houmaitawhiti, nāna ko Tamatekapua. Ko ia anō hoki tētehi o ngā rangatira o tōna wā. He tangata mōhio ki te rautaki kia puta te ihu i roto i ngā whawhai. Koinei i whai mana ai. He tangata i whakanuia e tana iwi, ka mutu, he tangata pūremu anō hoki. Engari i tērā wā, i roto i ngā kōrero hītoria nei, ko te īngoa taketake o te iwi rā, ko Tīpu Whakaata Pūhaorangi, nā wai, nā wai ka Ohomairangi, te Ngāti Ohomairangi. Ka hoki ngā mahara ki te kōrero rongonui Mō Tamatekapua rātou ko Whakatūria, ko Toi, ko Uenuku ki te kōrero rongonui mō Pōtakatawhiti, ā, koia tērā ko te kurī a Tamatekapua rāua ko Whakatūria. Ka ngaro haere te kurī, ka tīmata a Tamatekapua rāua ko tana taina ko Whakatūria ki te āta kimi i a ia. Ka karanga atu, E pō, e pō! Ka rangona tonuhia te auau a te kurī, kātahi rātou ka whakatata atu ki te pā o Uenuku. Ka uru atu ki roto i te pā, ka rangona tonuhia te auau a te kurī, kātahi rātou ka tae ki te tangata e kīa nei ko Toi. Nā reira rāua i mōhio ai, ē, kua kaingia tā māua kurī, ā, i roto i te puku o Toi, te kurī e auau ana, nē? Tuatahi ake, i mōhio a Tamatekapua rāua ko Whakatūria ki te whakahirahiratanga o te kuru. I tipu rā i te rākau a Huenuku. Nō reira, pō atu pō mai ka tae rāua mā runga poutoti ki te whānako i ngā kuru. I runga hoki i te mōhio, koirā te tino hua rākau a ngā ariki i taua wā rā. Nō reira, ka whānakohia. Aoaki i te ata, Ā, ka titiro atu a Uenuku ki tana rākau kua mōhio, E, kua āhua iti, iti ake waku hua i runga i taku rākau rā. I roto i ngā kōrero nei i te pō tuatoru ka noho a Uenuku, ā, mō te tūpono ka hoki anō ngā nanakia. Ka hoki anō, ā, ka mau a Whakatūria ka pūrere atu a Tamatekapua. I taua wā hoki rā, ka whakahokia atu a Whakatūria Ā, ka here, here a ia ki te tāhuhu o te whare, ā, kātahi rātou, ā, o te pā o Uenuku, ka tahu i te ahi, ā, kia riro kē mā te auahi a Whakatūria e, e, e, e mate ai, nē. Nō reira, i a e iri nei ki te tāhuhu o te whare, ka piki ake a Tamatekapua ki runga i te whare, ā, ka pātai atu, Ei, kei te ora tonu koe? Ka whakahoki kōrero atu a Whakatūria, Āe, e ora tonu nei ahau, anei te pere, nē. I tohutohu atu a Tamatekapua ki tana teina kia whakatūria, kia whakahāwea atu, kia whakaitia hoki te ahu o ngā haka a Ka Tutuki nē. Ka kī atu rātou, a kāti, ka tukuna koe, māu, mātou e whakaatu mai tēnei mea te haka nē. Nō reira, ka tīmata a Whakatūria ki te haka, ka huri rāuna i te whare, ā, tahi noa iho te wā, e rua ngā huringa i te huringa tuatoru, e ai ki ngā tohutohu a Tamatekapua kia tae ki te huringa tuatoru, kua tae ia ki te kūwaha, ā, kua, kua whaka, whakatuwherahia te kūwaha kātahi ia ka pūrere atu. Ko tētehi atu kōrero i roto i ngā hītōria e hāngai ana ki tērā he mea tiki e whakatūria tētehi o ngā ngārahu i te ahi I te putunga atu, ka whiua ki runga i te ahi, ā, ka tahuna te whare. Ā, nā reira i tino tū ai ngā pihi, ētehi i mate i roto i tērā ahi, ētehi anō i ora tonu pēnei i a Uenuku me ētehi atu. I muri tonu mai i tērā, ka tū te pakanga ki a nei ko Tūwhakanehenehe a Uenuku, tērā tētehi, e ai ki, i ki ētehi atu ko Tūwhakangenengene. Ka tīmata a Uenuku mā ki te patupatu haere i te iwi, ā, i te iwi rā. Tērā tētehi wā o te pakanga i te toa haere a Uenuku mā, engari ka puta te kōrero i a Houmaitawhiti kia eke mai ki te paepae poto a Hou, kia ngahorotia. Ā, i muri tonu mai i tērā, Te āhua nei i kaha ake te iwi rā, kātahi rātou ka patu i a Uenuku mā, ā, ka riro te tāhuna i a Houma-i-tawhiti mā, nō reira ka pūrere atu a Uenuku. Ahakoa i toa tonu a Houma-i-tawhiti mā, ā, kua whakatūria te utu. Ā, ka toko ake te whakaaro i roto i te iwi, ā, kia whāia kēhia ko te whenua hou i Aotearoa. I whāia rā e Kupera Urukoata, na koirā anō hoki tētehi o ngā kōrero a Atua Matua ki āna mokopuna. I waenga i ngā maunga tapu e kīa nei ko Tawhito-o-te-rangi me Tupu-o-te-rangi tētehi ngahere e kīa nei te ingoa, ā, ko te punga nehenehe a te rū pāwhara, kētehi atu ko te nehenehe nui o te rū pāwhara rānei. Koirā te ngahere i Hawaiki rā anō i tope ai ngā rākau, arā, ko Tāporo rāua ko Tāwhiu. Ko ngā tohunga. Me ngā tohunga whakairo i haere rā ki tērā o ngā ngahere ki te mahi i te mahi, ko Rāta, ko Tia, ko Hei, ko Tūangiangi, ko Āpāparau. Ka mutu e ono ngā toki i whakamahia rā e rātou. Ko Tūtāuru tētehi, tētehi o ngā toki rongonui o te iwi nei. Ko Hahau te Rangi, ko Hauhau te Rangi, ko Hauhau ki te Rangi rānei, ā, tētehi atu. Ko Taramainuku, ko Whatitiri, ko Pupu te Rangi, ko Pupu te Whenua, koirā ngā toki i whakamahia ai e rātou ki te tope i ngā rākau. Nā Rāta te topenga tuatahi.

I Hawaiki rā anō ki te hahau i te waka o ngā rākau mātahi pū a Tuamatua. E ai ki tētehi o ngā kōrero, koinei hoki tētehi o ngā toki i whakamahia rā i roto i te pakanga o Tū Whakangenengene, Tū Whakanehenehe rānei. Nō reira, e, nō Tūawhakarere rā anō tēnei. Tēnei taonga. Te taenga mai o Kupe mā. Ki konei ki Aotearoa, koinei tētehi o ngā kōrero e mōhio nei ahau. Ko Kupe, ko Ngahue, pēki tohunga i te wā i a ia. Ka tae rātou ki te wai pounamu. Ā, ka kitea hoki tēnei mea te pounamu i reira, ā, ko tētehi o ngā toka e kīia nei ko te ika ngahue, nē, tētehi pīki toka i whakahokia atu rā e, e rātou mā ki Hawaiki. Ko tētehi atu o ngā kōrero i puta i taua wā rā, ko te toka matie, ko te kupu matie, Te kupu tahiti, pēnei tā tātou kupu kākāriki, nē? Nō reira, ko te matie ki a rātou, ko te kākāriki ki a tātou, koirā te tēhi o ngā kōrero i puta, toka matie, nē? Nō reira, ka whakahokia atu tērā pīki toka ki Hawaiki, kātahi i a rātou ka tīmata ki te hahau, ki te hanga i ētehi mea. Ko ngā maramara. I whakamahia rā ki te ki te hahau i ētehi mea pēnei te toki nei i a Tutauru, i a Hauhau-te-rangi, i a Hahau-te-rangi, i a Hauhau-ki-te-rangi rānei, tētehi atu toki. Ā, tae noa atu ki te, ki te whakakai o Kahumatamomoe e kīia nei ko Kaukaumatua, koirā anō hoki tētehi i whakaaerohia rā i taua wā rā, i ahu kē noa i ngā maramara. O tērā pīki toka e kīa nei ko Te Ika a Ngahue. He aha e kariti e ki te mau te toki matua? Hei whati au. Ka utaina nga he katoa te ao ki runga i au. Ka mutu noku ke te waimarie nui kia puritia tenei taonga. Ko te kiri o naianei e pa nei i te taonga i pangia ai te kiri o Tuawhakarere. Nō reira, mm, waimarē, he waimarē nui tēnei kia puritia tēnei taonga ki aku ringaringa. Heoi anō, kua topea ngā rākau e rua nei, ā, ka waiho noa i roto i te wairepo. E ono marama te roa. Ā, o ērā rākau e rua rā e noho ana i roto i te wairepo. Ka tae ki te marama o Whiringa-ā-nuku, ā, kua tōia atu ērā rākau e rua i te wairepo, kātahi ka tīmata tā rātou hahau i ngā waka rā hei waka hourua. Ko te tahu i te uho o te waka tetehe o ngā mahi nui hei whakatutuki mā rātou i muri mai. ā, i te kū, i te kumenga o ngā waka, ā, o ngā rākau rā i te, i te wairepo, ā, engari karekau noa iho i tino roa tērā mahi, kotahi marama kua tutuki, ka tīmata i te kei, ka anga whakamua ki te takere, ā, ka mutu ki te, ki te ihu o te waka. Kātahi ka tīkina atu ko ngā taurekareka o Raiātea kia riro kē mā rātou te waka rā e tō, ā, i te wāhi i tahuna ai te waka, Kia tae rā anō ki te wāhi e kīia nei ko Tumu Whakairia. He mea whakamōhio atu a Atua Matua ki tāna mokopuna ki a Ngātoroirangi kia kaua e wehe kia mate rā anō te kaumātua. Kia riro kē mā Ngātoroirangi tana tangihanga e whakahaere. I taua wā tonu rā ka hahautia tonuhia te waka, ko te tauihu kia apaaparau, ko te kei kia tū te angiangi. He mea hanga hoki tētehi wāhanga o te waka, otirā he whare, hei tāwharau i a Ngātoroirangi me ngā atua nui o te pō. Ka tapaina ai tērā whare ki a Pākōkiri. E toru ngā kōmaru nui e rere ai te waka rongomaiwhiti ki te whenua hou. E ai ki te kōrero koinei te waka nui rawa atu o tōna wā. I te otinga iho ka tonoa a Ngātoroirangi e tana teina e Tamatekapua kia karakiatia te waka. He mōhio nōna ki ngā pūkenga a Ngātoroirangi, he tangata i kuhu ki roto i te whare wānanga, ki runga o Raiatea. He tuakana ia, heke mai, I te karangatanga e kīia nei ko Ngā Puna e Rau a Atua Matua, ka moe a Atua Matua i tana wahine tuata i a Waiheketua kia Potekiwaho ko Rākauri, oh, ka moe a Rākauri i te tuahine o Toroa mō runga i te rangi kia Potekiwaho ko Ngātoroirangi. Ā, koia te ara tāne o Atua Matua. Ka moe anō a Atua Matua i Ōkarikaroa. Te Potekiwaho, ko Haumai Tawhiti me ngā māhanga a Hei rāua ko Tia, tae atu hoki ki a Oro, ki a Maaka. Hoi anō, ka noho tuakana ake a Ngātoroirangi i a Tamatekapua, te whaitua ki a Ngātoroirangi, arā, ko ngā mahi a ngā tōhunga o taua wā. te tiro whetū, te ārahi, te hautū i te waka i runga i ngā kare, i runga i te kare o ngā wai. I muri mai i te poroporoaki a Houmei Tawhiti ka tohutohua atu a Ngātoroirangi kia whakatūngia ngā kōmaru e toru nei Ka tahia, ka whakamārama atu i te ara whetū hei whai mā rātou e tae atu ai rātou ki te whenua hou. Ko Uruao hei anganga tūpou ki te raki, ko Whakaahū kia mau ki tēnei taha iti o Te Mangōroa. Te Umakāewa ko Poutū-te-rangi, Te Umahautū ko Tāwera. Te Pikoroa o Huetapuri hei mau ki a Tāpikiora, ko Matariki ki Te Pohotaratū. Ko Autahi te aka kakau hei takapau mo te ihu o te waka, e toru pu nga ra ka eketia a Tumu te Warawaro. I a ratou e rere ana i rongo i te moana. I nga po ka pikia nga toroirangi ki runga, ki te panui haere i nga whitu, kia pai ai ta ratou haeretanga mai ki Aotearoa. Na wai ra, Ka kitea e Tamatakapua, ka whakapā atu ki ri, ki a Kearoa. Te ahu nei, ka tupu te whakaaro o roto o Ngatororangi, he mahi pureme kai te haere, ka herea tana matikara kia mohio mehemea he tangata kai te tata atu ki tana wahine. Ka hoki atu ia ki tana wahine, ā, kua tata mau i a ia a Tamatekapua, e, e neke atu ana, nā runga i tērā ka pātai te pātai ki a Kearoa, He tangata anō i konei ka whakaaetia ia? Nā reira, ka tū ia me tana riri. Ka karanga ia ki ngā atua. Ka karanga ia kia whakaohongia te taniwha o te mōne ki ēnei ko te parata. Mā te huaki o te waha o taua taniwha ka puta mai he āwhiowhio, ā-moana nei. Ka pērātia, ka heke te waka ki roto i te waha o te parata, ki roto i te korokoro o te parata. me te ngahoro atu o ngā tangata, o ngā taputapu. Ka īnoia a Ngātoroirangi e Kearoa kia puta rātou ki te ora, kāri aro. Koinō ka rangona te reo o tana irāmutu, kātahi ka puta te aroha o taua karaua a Ngātoroirangi, ka tū ia, ka karakia, ka puta, ka ora rātou. Ka riro ka tae mai ki Aotearoa nei, ki Te Tai Rāwhiti. Te Āhua nei, he au moana ka tōia ngā waka kia ū ki reira, ki Whangaparāoa. Te taenga ki reira, i reira kē Te waka o Tainui, ko taua āhua anō, ka ngana a Tamatekapua tana mahi tinihanga kia taea ai e ia te kī i konei mātou. Nā te here i tētahi taura ki te tohorā. Hoi anō, kāri roa te noho ki Whangaparāoa. Nā runga i te tohutohu a Ngātorerangi, Ka kotahi atu te haere ki Pare Hauraki. I reira, ka whakatōkia e Ngātorerangi he mauri ki Pare Hauraki. Ka kitea e Tamatakapua me tana kōrero, Ha! Ahakoa haere tātou ki hea, ka hoki mai au ki konei, noho ai. Me tana tiro atu ki runga, Taua maunga rara, koirā taku moenga hou. Katai ka huri pēnei mai, hoki mai ki te moana o Toi, ka ū te waka ki Katikati, i taua wā e kite ana kei te mimiti haere te pūtea kūmara. Ka hia nei ngā kai i kawea mai ki Aotearoa nei, nē? Ko te kuru, ko te panana, o aua kai katoa, ko te kūmara te mea taikaha. Koia anake te mea ka taea te whakatupu ki tai, ki uta hoki. I mua tata i te wehenga, ka tohua e Tamatakapua a Ruaio kia hoki atu ki tana whare ki tā Te Kari i tana toki. Ka hoki atu a Ruaio, ka wehe te waka me te wahine a taua tangata. Nā reira ka kahakina e Tamatakapua, he wahine anō māna, ka haere. Nō muri kē, ka whāia, ka whāia e Tamatekapua mā e Ruaio. Ko te kōrero i tūtaki ki waho mai o Tāmaki, tētahi moutere ki reira. Ka karakiatia e Ruaio kia au ai te moe a Tamatekapua mā, te ohotanga ake kua huri taiāwhio. a Tamatekapoma e te tira o Ruaio, arā, ko tana, tana kupu me whawhai, ā, tau, taumata takitahi. Ka puta te ihu o Ruaio, ka mekea, ka rere te toto, ā, I te ihu o Tamatekapua, ka tapaina taua moutere ko te rangi i toto ai te ihu o Tamatekapua. Whakarāpopotohia ki Rangitoto i tēnei wā. Nā reira, i ē ai te mamae i a Ruaeo, Ka wehe. Nā reira ka kite atu e Tamatekapua, ā, kei te pau haere ngā kākano kūmara, ka āta kai ia i tana kūmara, ka kīa, ka katikati ia. Koina ka tapaina ko katikati i te āhuatanga o taua. kaitanga a Tamatekapua. Ka ū ki Tauranga Moana, ka haere tonu, i, i kō mai o, Tama, o Tauranga Moana, ka tū mai uh, te te o ngā māhanga, a hei, ka tohu atu he whenua mōna me ōna uri. Ka tapae ana mō tana tama a Waitaha. Ka pērā anō a Tia, ka taunahatia he whenua mōna, mō tana tama a Tapuika. Nā reira, te taenga mai ki waho o Maketū, kātahi ka tū a Tamatekapua. kia taunaha whenamo mō ōna uri, me tana tiro ki te kūrei i Maketū, ē, ko te, tērā kūrei ko te kūreitanga o taku ihu. Koia tērā ko Maketū, te kāinga, Taurikura o Te Arawa waka. Hoi anō ka haere tonu te waka ki Maratā, Maratā. I reira ka wehe a Ngātoroirangi, ka whāia e ia te awa, ka tapaina e te iwi ia ko Te Awa o te Atua tērā. Hoi anō ka paea te waka ki Ōniao, te Ōniao, te Ōniaotanga o ngā waka. Ka tukua he karere, Nā te mea e haere whakauta ana a Ngātoroirangi me tana tira, ana teina, te hoata mā. Ka tukua e Tamatekapua he karere kia hoki mai ia ki te karakia i ngā karakia kia whakarewahia te waka. Hoi anō, ko te kupu a Ngātoroirangi, Haere ki taku taokete! Kia toroa, māna e karakia e ngā karakia. Ā, i pērātia, i ora te waka o Te Arawa i a, i a Toroa, i, i tana karakia. Ka tū ia ki mua i te waka, ka tū tahanga ia, ka karakia ia te karakia, ka rewahia, ka hoki anō ki Maketū. Te taunga ki te Te pūwaha o Kaituna, i runga i te hari me te koa, ka tapaina taua wāhi ko Ongongātoroirangi hei whakanui i te tohunga nāna rātou i whakaora. Nana ka noho te iwi ki reira, ka hia nei ngā reanga, ka whā, ka rima pea, kātahi ka. Ka neke whakauta ki Rotorua nei. E kitea nei te āhua o te waka i roto i tēnei roherohenga. Ko te ihu o te waka kei Maketū, nō reira ko ngā marae, Tekau mā whā nei kei te ākau, i Tapuika, ki Maketū, ki Matatā rānō, koia tērā ko te ihu o te waka o Te Arawa. Kātahi ka haere pēnei mai ki a au ki Rotorua, e ai ki te kōrero ko te takere nui o te waka. Kei te takiwā o te 38 ngā marae e karapoti nei i te moana o te Rotorua nui a Kahumatamomoe. Ā, kātahi tātou ka anga pērā atu ki roto o Ngāti Tūwharetoa ki te maunga e kīia nei ko, ki Tonga, ko Tongariro. Ā, ko ia tērā ko te kei o te waka, nuku atu i te whā tekau ngā marae o Ngāti Tūwharetoa. Nō reira, ko taua kōrero anō rā, mai Maketū ki Tongariro.

Tō mua ko ngā reia Papatuanuku. Tū atu i tēnā he ingoa anō mō Te Rerenga Wairua i mua noa atu ko Te Pua Hinenuitepō. Ki ta whiti roa ki te rerenga wairua haere ra. Oku kaumātua nei na ahua mataku ana ki tena mea te tapu. I whakaarongia he māku tū, he mea pērā, engari ehara. Ka heke ngā wairua i tērā wā, ki te wai o Tāne, ki te wai o Rata, tae atu ki Rarora, ki Te Arawhata, ā, ki runga ake ko Te Aka. Ki te mate au, kotahi anō ara mōku, ko te ara wairua e mōhio nei au kei hea. Topa tika ki roto ki te rerenga wairua. Ka hoki ki te kainga.